Et voilà, eng leschte Kéier ze probéieren a wéi versprach dës Kéier dann e bësse sou eng Spillpresentatioun nach wéi et soss ausgesäit. Nieft dem Story-Modus, also mir hu jo d'Story wierklech duerchgehat, mir ginn eng Kéier an de Shop, wëll duerch Story hu mer, Ech hun läscht net gesi gehat, hun awer puer Saachen fräigeschalt. Hei ass kann ee sou Kopf oder sa Accessoires sech kafen, och zimlech deier awer well de alt man natierlech de gesi lo mäi Main Account. Mee mir hunn eben duerch d'Faiten folgend Saache fräigeschalt, Magnet Bomber, Phantom Bomber, Plasma Bomber, Karaoke Bomber, Golem Bomber, dat waren déi 5 kann ee soe bal Titanen, déi 5 Final Bosser vun deene 5 Welten. An hei ass och elo zum Beispill den. Déi do zwee si komplett nei an och de Vic Viper Bomber sinn duerch d'DLCs nach komm. An hei kënnt der eben nach sou Saache wéi e puer Maps fräischalten. Wéi der gesitt, hei ass mäi Main Account och, wat déi, wat ech do scho virtrainéiert hunn, wat ech vu Suen hunn a wat déi kaschten. Also do spills du éiweg nach. Wat ech bësse krass fannen, vu fir 5000 fir sou Charakter ze froen. Mee bon, mir wäerte mat deene Charakteren op jiddwerfalls net spillen. Ech weisen iech elo den Online Modus nach an et gëtt eben nach e Fazit vum ganze Spill. Mir ginn elo an de Kampf, an den Online Kampf musst de hei ënne siche goen an du musst dann de Konditioun zoustëmmen, wat ech e bësse komesch fannen dass dat all Kéiers muss maachen. Mee mir kucken eis dat elo eng Kéier un. Mir hunn nämlech nach zwee Männercher, voilà, du kanns bis zu 8 zesummen och spillen, hehehehe. Lan mode oder esou jo do you don't say mir ginn an Liga kommen do gesitt also eng duerch sinn nach an der baby Liga an der B-Liga fir do Punkten ze kréien ass eng Katastroph ech si gespaant op ech haut de Géigner fannen de Raum gëtt gesicht an dann hei de Fazit elo zum Spill also Pubaumann a et huet Ëm déi 50 Euro bäi Release kascht, an ech soen d'Ried aus, déi 50 Euro waren et awer net wäert. Do war eng Zäit laang wou d'Spill ëm 33 Prozent méi bëlleg ginn ass, dat heescht esou ëm déi 30 Euro huet et sech behal. Da soen ech, de Präis ass ok, mee natierlech och dee gëtt nach manner an den nächste Joeren. Wann Dir elo sot, Dir géift d'Spill och gär spillen, ech hat Iech d'Offer gemaach, entweder schléien ech et aus, Lo wann der sot ech wëll net Saachen ausléinen, well ech net weess ob se zréck ginn, där Leit géint Dir och, dann waart wierklech of bis erëm Superbonbon A eng Kéier an der Offer ass am eShop. D'Spill ass och net grouss vun der vun de Gigabyten hier, mee ausser Dir fannt och eng Kopie an de Geschäfter. Ech soen och elo net hei wou der et musst kafen. oder um Internet wou denk hir méi bëlleg ass. Op jidderfalls kaaft et méi spéit eréit wann et net ze vill wäert ass. Ech hat mer deemools mam Release Bundle mar den ee kaf. Ech hu mer geduecht fir de Release hypes de déi Switch och e bëssen. D'Switch ass elo mëttlerweil och en halleft Joer eraus. Gëtt och scho vill verkaf erëm op op Facebook gesinn, ech grad a Lëtzebuerg. Mä dat sinn och Leit déi dann och soen se géife sech hoffen dat Mario Kart op der Playstation erauskënnt, wou ech soen, aua. Dat sinn alt Leit, déi ginn den Trend mat. Sinn dat wierklech Gameren? Ech kommentéieren dat mol léiwer net. Vun der Story hier, also d'Spill huet jo wierklech de But gehat, fir 33 Joer Bomberman, zanter 1983 wou et erauskomm ass, dat heescht et ass och e Joer ze spéit erauskomm, do kann een och e bëssen diskutéieren, bon d'Switch ass jo och e bëssen ëmmer verluecht ginn. D'Story. Ass eng komesch, am Sënn vun et war keng richteg Story vläit, du hues einfach just deng Levels misse spillen, dass de vläit och gesot hues et ass keng richteg Story dee Moment an mir huet se awer Spaass gemaat, war fir mech eng net perfekt Story mee eng Agrabel Let's Play Méiglechkeet soen ech mol op jidde Fall, wëll se kuerz ass, mee elo de siwente Part an déi siwent Part hätt och net misse sinn. Wären déi Credits net sou arscheg gewiescht fir ee Let's Player, ne? Dir hutt se lech ge héiere gehat, leschte Mëttwoch mengt ech war dat, wou ech de Part erausbruecht hunn. An ech hunn iech am Let's Play eebe puer Tricker gewisen, ech hunn iech. Bal all Charakter gewiss. Ech gesinn hei fannen ech erem keen, also dat ass den Online Modus, dat wollt ech iech weisen. Lo ginn ech eng Kéier op fräi Kampf sichen an ech sichen schnell Spiller op Domi séier ginn. Lo hunn ech hei scho 4 zwou 3 Minutten geschwat, dat ass och elo en nächste Kritikpunkt. Ech bleiwen e bësse bei der Story, also se hat Kapp a Schwanz natierlech dat dee béisen Smuggler d'Welt wëll zerstéieren an d'Bombermans déi Famill, also d'Famill Bomberman nennen ech se mol einfach, déi ass e bësse faul Säck gewiescht déi 8. déi mer do haten, respektiv een plus 7 wann s de White Bomberman als Haaptcharakter do ausschléiss, well hie awer e bësse méi den deen ass, deen nach wëll schaffen an déi aner wëlle faulenzen oder no Blummen nolafen a sou vir an esou fort. Op jiddwerfalls eng schéin Geschicht, eng Kannergeschicht nennen ech mol einfach, mat enger Story, et ass och schwiereg Bomberman Story mol ze erfannen. eppes komplett Neies oder esou. Dat ass, ech weess, ech hunn och déi al Spiller net vill gespillt. An et ass och eng, eng Nische wierklech am Gaming-Zeen. Sou en Tridaus, ech weess net, ob der e bei engem lëtzebuergesche Youtuber nach eng Kéier Bomberman wäert gesinn. Ech denken éischter net. Et ass wierklech eppes fir sech. An ech si frou, dat ech eng Kéier Bomberman op mengem Youtube-Channel konnt iech presentéieren. Natierlech. hat ech et gär mat Kollege gemaach, do hat ech eng Kéier mam Eric wëlles gehat, dat mer dat ze zwee et maachen, och zwee Parts zum Beispill, dann hätt ech all Charakter duerchkrut während dem Story Mode, well dee Modus gëtt et och, dat een zu zwee kann op der Konsol de Story Mode spillen, do hat ee sech gehofft, dat de Story Modus via Online Modus geet, apropos Online Modus, wësst der wat, et fënnt ee keng Leit am Story, am Online Modus méi no 6 Méint nom Release quasi, da si mer forcéiert. dat mer e Kampf maan, Multiplayer Kampf, an da setze mer Bots an. Mir maan 8 Spiller Battle Royale, jo eso normal, Spill setze mer mat zwee mol, Zäit 2 Minutten. Mir kucken mol hei eppes. Wat hat mer nach net? Oh, dat do gesäit schéin aus, déi grouss Mauer. Mir ginn déi dann huelen. An ech huelen elo nach Charakteren, déi mer nach net haten. Deen hat mer, deen hat mer. De gréngen hat mer nach net. An den hell, d'hellblo Maissie. Bon, Ladies first, mir huelen dat hellt Blo als éischt. Lo kréie mer se all mat. Nee, dat ass also guer de Schluss wou ech dat enke kënnt botz spillen, well mer keng online Leit fannen. Also wierklech den online Modus, ech hunn ufanks dëst probéiert gehat, mee do hat ech ufanks nach deen ale Router wou ech ëmmer Disconnects krut, hat mer kee Spaass gemat. Lo géif ech nach gär spillen eng Kéier als Ofschloss, an hei ass Battle Royale wéi normal beim Moment eben ausgesäit, mat enger gäiler Arena fannen ech, ne. Dat heescht och Gaming-Kraft-Potenzial huet et, du këlls 8 Joy-Cons bäineen an du spills. Ob mer dat awer vill um Gaming-Café wäerte gesinn, ech weess et net. Ah, ech iesel, dat do war blöd. Dat gëtt scho kriddeleg, also dat hellt Blo hei ënner Beschoss. Oh Gott. An ech mir se. Rip. Ähm, dat ass eben so eppes, wat ech och de Battle Royale, dat, dat kenne vill Leit vu Bomberman, se definéiere se op Bomberman. An äh, ech muss mech ze konzentréieren, egal, hei och se. Sou soll et Bommement sin. Do gesitt een eng Kéier wéi et hätt solle sin, an dat ass eben schued dat een dat och mat Lëtzebuerg Youtuber net kann hei zesumme maachen. D'Lëtzebuerg Youtuberen, se gin hiren eegent Wee alles. Dat ass och eng puer eng Situatioun wou ech soen, eh wierklech, et hätt een d'Méiglechkeet gehat mat engem gewësse Projet, mä do waren d'Leit dann, se maachen ech nemmen zréck, do hun ech meng meng Saach gemaach, an et ass eben schued, mä da geet geet alt eng potentiell Community intern alt och erem futti. Dat Thema och eng Kéier behandelt, da gouf ech och scho gefrot, äusserst sech eng Kéier dozou. Jo, dat hutt Der elo hei gehat. Also nach back vum Fazit, och Online-Modus, wierklech schued, dat dat esou scheitert mëttlerweil. Wann ee Mario Kart géif online spillen, et géif nach Leit fannen, mee och dat hëlt of. Muss ee kucken, wéi d'Zukunft mat der Switch viru geet. Mee bon, natierlech, Bomberman ass e klengt Spill och gewiescht, dat soen d'Ried aus. De Mail eben elo och hei zum Schluss, ech erklären eng Kéier fir d'Leit déi d'Bommem net kennen, geet eben elo esou laang bis bis een do ofkraazt, wat geschwë misst de Fall sinn. Ah hien huet sech elo do agekesselt, voilà, an do gewënnt dann den bloen, d'Schlofmutz gewënnt. Dat heescht Online Modus huet Potenzial, kompetitiv Bommem kann een och soen géif et ginn, mee d'Leit huelen d'Bommem als Nische hei un hei am Land an op jiddwer Fall gëtt dat net seriö geholl. Ech recommandéieren de Leit also net d'Spill direkt ze kafen fir de volle Präis, op jiddwer Fall net, ausser dir sidd wierklech um Punkt, dir langweilt iech op der Konsol, vläit verzweifelt der jo och, ech weess et net. Ah, ech si sou schlecht an dem do Modus, dofir hunn ech de Let's Play am Story Modus gemaach. Jiddwerfalls, ech hoffen iech huet dee Format hei gefall. Mir maache lo emol d'Thema hei nach fäerdeg bis mer déi Ronn fäerdeg hunn an da géif ech soen, da gëtt de gringe Kack dach nach duerchgeholl an da hätte mer ëm déi 20 Minutte bësse gehat. Hei ass och, dat do mécht och net als Let's Play, et ass elo hei bësse wou mer, ech weess emol net wéi et mat der Voice herno ausgesäit mam Hahaha. Ech si gespaant wéi et herno och sech bäi iech ausgesäit. Also et ass eebe lo d'Erklärung wat ech hei maan, ech ka si probéieren nach ofzetreffen wat mer net geléngt an da kéint ech zréck back to the stage kommen wéi seet. Hat man ja bald nach do geklappt. Auf jeden Fall, das ist Spiel. Ich bin froh, da meiner Sammlung zu haben. Vielleicht gehört da eine Seelenheit hin, ob das Switch natürlich auch die Diskussion gibt. Games heutzutage sind eine Seelenheit. Gerade durch den E-Shop. soe mer mol esou, d'Copie gëtt vläicht eng Seelenheet, mee och do, also ech si frou e Bon Moment mer kaf ze hunn. Natierlech e bëssen eng Enttäuschung ass do, mee hautzedaags als Gamer, du erwaarts der wierklech vill, du bass op Lëtzebuergesch gesot schäiss verwinnt, soen ech riit aus, dat mierkt een och bei RTL heiansdo mol bei gewëssen Themen, et erwaarde sech zimmlech vill heiansdo vun de Games an d'Enttäuschung ass ëmmer do bei esou Spillfaziten. Briet of Alz. Dir huet e Let's Play gesinn, e kuerzen a knappen, dat war aus mer Youtube Channel, ass jo dofir bekannt. Mee ech kann och elo haut nach e bëssen erklären wéi ech elo Youtube viru maache wa mer dobäi sinn. Da da gëtt och en Update Video an engems, hunn ech zwou zwou Mécke mat enger mat enger Méckebaartsch geklatscht, giff et dat op Lëtzebuergesch soen, well et sou schéin ass. Wéi ech eng Kéier schonn annoncéiert hunn, de Youtube Channel wäert elo definitiv op retroméisseg ausgoen. An dat heescht dëst Joer kënnt wahrscheinlech elo kee Let's Play méi raus, ausser Spillvirstellunge mat der nes, meen ech, betoun nes. Et gëtt keng snes Presentatioun nach gemaach, well ech mat der mat der nes nach am gaange sinn. Ob ech mer d'snes nach virkoope weess ech net, wann dann eenzel Spiller, mee eng ganz eng ganz Spillvirstellung wahrscheinlech nëmme.

Da hoffe mer natierlech mat den 8 Players, datt och dee gewënnt, deen dee schonn e Stärchen huet. Dat ass ebe best of three, kann ee quasi soen. No Ronn wierklech net méi. Bon, op jiddwerfalls mäi Youtube-Channel, et wäert och elo, also Splatoon geet nach virun, mee et ass scho längst fäerdeg gespillt, dat kann ech iech och spoileren, geet bis Mëtt Dezember, mengen ech. Dann ass dee Projet och ofgeschloss. Dat heescht, Bomberman A war deen zweetleschte rezente Projet. Rezent. ass d'Definitioun am Sënn vun, Dir hutt d'Spiller, déi elo eréischt erauskomm sinn, déi Inhalt vun dësem Joer. Dat heescht, ech ginn och net Odyssey méi Let's Playen. Kënnt vläicht eng Kéier e Fazit eraus. Et gi Let's Plays nach gemaach, mee déi sinn da wierklech och, ech definéiere méi do, méi kleng. An dat heescht och wéi Splatoon, 30 Parts Let's Plays an déi Richtung gi se warscheinlech net méi gemaach. Et bleift bäi 10 bis 15 maximal. An déi ginn dann och op e ganzt Joer oder op e ganz halleft Joer gestreckt. An ech denken ech hunn ëmmer d'Recht meng eegen Youtube Channel do ze handelen an dee Moment huelen ech mir d'Recht fir net do all Dag e Video ze bréngen, wat menger Meenung no einfach hei am Land souwisou iwwerflësseg ass, wat een net muss maachen, well et ass net elo eng Community like like déi grouss Youtuber. Stellen mol einfach keng Nimm fir elo net erëm Leit ze trëppelen, Äh du hues deen net genannt. Op jiddefalls. Dat ass mäi Statement gewiescht. Mir ginn Richtung Retro. Na, mir ginn Richtung Dout, hätt en och kënne soen, ne? An op jiddefalls, de YouTube-Channel wäert nach existéieren. De YouTube-Channel war eng Zäit laang, datt ech gemoss gesot hunn, ech ginn en op, fir vläit méi op VGLU ze dreemen. Mee do hunn ech jo gemierkt, wann s de mat Leit wëlls zesummeschaffen, An et sprangen erëm zwee, dräi Leit of. Eng aner Pers, en aner Personnage mécht och einfach wat e wëll. An een deen demotivéiert ass och doduerch, dann huet dat hei am Land einfach keng Wäert. Kooperatiounen déi ginn hei am Land net vill. Dat läit net nëmmen u mir, dat soen och d'Leit hei, sech, ech géif mech op Saachen do ëmmer befaassen déi keen interesséiere géif. Jo, dat läit un enger gewësser Attitude vun engem Ensemble vu Lëtzebuerger, géif ech mol einfach soen. An et huet och kee Wäert, Ried aus gesot, fir elo mol an neien Accounts erëm unzefänken, mat neie Youtube-Channelen. Wann ech eng Kéier Kooperatioune wierklech nach géif maachen, ass et, dat ech mer Team Lëtzebuerg géif mär eppes virhuelen. Mee och do mierken ech verschidde Kandidaten, déi ech hunn. du Splatoon Story Modus net färdeg krut. Déi hunn Pokémon ugefong an sinn net bis an déi éischt Arena komm an da soen ech mer och den huet kee Wärt, da mëss de et alleng an du mëss déi déi Parts déi dir gefalen, déi Projets pardon déi dir gefalen, déi Projets déi déi's de sees ech packen se, well se och maximal 10 bis 15 Parts hunn. Natierlech, ech hat dëst Joer och méi grousser gréisser Projeten. Voilà, an do man dann de schwarzen Deel gewënnt. An da gi man nach eng läscht Ronn mam Grénge spillen. Do gesäit dat dann ass, wann gis mat Kollege spillen a wann de 8 Joy-Cons hues, kanns wéi gesot och zu 8 zesumme spillen. Ja, ja, Mensch, an ver verléift, net wierklech. Gutt. De Mega da wieder aus gesäit. Ech kréi souguer nach Suen do fir Juwelen. Wëll ech da doremol, ne? Da gi lo an den Haaptmenü an dann hat mer nom hellbloen oder mat Emschen huet mer nach de gréngen. Dann hu mer se eng Kéier all am Story Mo am am am am Let's Play duerchgeholl. Mir kucke lo eng aner Reegel fäit ze maachen, dat e bëssen Ofwiesslung huet. Teamkampf, maache mer dat emol. A fir dat e bësse méi séier geet hu mer lo 4 Spiller eraus. D'Comps sinn normal, d'Gesetz maache mer erëm erof op zwee. Tödliche, ja, dat ass alles okay. Wette mer vun Dünnsche keng Spezialarena, se vun dozou. Mir huelen. Ah, dat do ka Spaass gi mat de Magnéiter, huele mer déi eng Kéier. Okay, Team Türkis, allo kann ech wielen, okay. Voilà, de Gréngen huele mer. Mir sinn duerch, zack. Teams erfir. Voilà, mir machen ein CV 2, dat heescht och do hätt ee kënne Matcher maachen. A kuck mal wie dat mir meis heilo eis schlo bei eisen Teammate gi mat deem jo mol allem Schrott wann net kënne spillen. Mä kucken. Also reng rechneresch misst mer lo hei séier fäerdeg sinn. Mir hunn all Charakter eng Kéier och gesinn, mee dat ass och net vill Neies. D'Bomberman bleift Bomberman, géif ech emol soen, ausser se wiesselt d'Faarf. Mee da war ech fair, et ka mer keen herno e gewësse Rassismus oder soss eppes virwerfen, dat ech wéinst de Faarwe geändert hunn. Jiddferen huet säi Paart hei krut. Egalitéit bei de Bombermans, ass dat net schéin? Als Ofschloss, sinn ech kee gudde Youtuber an ech fachen net déi ganz Zäit ronderëm. Gutt, mir gesinn also hei de Battle vum Joer. Mee da wéi flott dat ass. An da mierkt der, hätt ech dat do 10 Parts laang gemat, hätt mer keen nogelauschtert. An och fir Updates wéi. Ech weess net, ob iwwerhaapt déi Leit, déi wierklech krank sinn, déi zéien sech dat hei elo nach era bis zum Schluss. Ja, da bessen oppassen, mir hunn dat um enker gepackt ze iwwerliewen, also den CW2 ass rich kompetitiv hei. Well ma e bësse Mind kenns ma mal einfach näischt, dat kann en och dommer der kann och Matcher gewannen. So vill dozou. Wa mir kucke lo heise Mä Carryten eis. Eent wéi eent also, elo hei zum Schluss nach. Kritt d'Kréimer d'Victoire als Ekipp? Se léit dat ëmmer of, ne? Ooh, do ass awer bal eng ugedo. Also do, Dir mierkt, dat do, dat ass och fir ze kommentéieren. Äh. Net, wann Der d'Spill eng Kéier wëllt spillen op Ärer Switch, da kënnt et bäi mär ausléinen. Ech schwätze mech eng Kéier drop un a mir verléieren dat do. Rippi. Well mer eis do an selwer verbockt hunn an hien an den Doud spréngt. Gutt, vläit ass et déi lescht, vläit ass et déi zweetlescht, mee ech mengen, esou hu mer de Projet awer eng Kéier ofgeschloss, dat ech och eech d'Biller géif bäiweisen. A bedenkt, wat wichteg ass, ech hunn just eng Fängermouls geschéckt, ech wëll net wëssen, wéi et ass, dee Story-Modus. wäert ech mech eng Kéier domat befaassen, elo wann ech Zäit hunn, wann ech Loscht hunn. Mee d'Potenzial, dat d'Bombement och bäi mir elo vläicht stëbse wäert, ass grouss. Dat hunn. Dat, dat, dat vergiessen d'Leit. Et ginn Updates an deem Spill, ne? Natierlech, elo waren se net méi esou rezent, mee ech ka mer virstellen, datt der awer nach ab und zu sécherlech kommen. Ah, an de Rippi. Bam. Voilà, Team Rubin huet eis da fäerdeg gemaach. Mir goufe vun de Bots zerstéiert. Si kee gudden Teamplayer. An d'Muselbomber beim Eescholz, ech denken, jo, deen, déi schwaarz Bomben ass einfach ze gutt fir eis. Mir maache méi Hähnchen eis drop. Wou war Team what? Hat ech Team Soldier agestallt? Ja, Team Rubino huet sémmer gewonnt, ass gutt. Op jidder Falls, ech soen iech Merci, dat der de Projet matverfollegt hutt. Dat war super Bomben a méi séier gaang, wéi ech geduecht hunn, well ech elo e bësse gerusht hunn, well ech d'Spill wollt fäerdeg maachen, e bësse méi roueg ze ginn. Mee bon, mir gi lo an den Haaptmenü an ech loossen iech hei. Merci, fir dat der de Projet verfollegt hutt a bis bei engem aneren eng Kéier. Allez, maat gutt, ciao ciao.